woyi no firi hɔ a bena there are other studies for instance biribi te sɛ world bank wɔnom sɛ by 2030 na nnipa a ɛhwehwɛ adwuma wɔ the sub-saharan continent in the growing and developing economies no na wɔn yɛ about bɛyɛ 1.2 billion 1.2 billion no nnwuma no emu bɛɛ 400,000 pɛ ɛna ɛyɛ available eight hundred thousand a aka no ɔnom sɛ ɛyɛ non existent nti eh saa nnwuma no koraa ɛnyɛ dɛ ɛni hɔ bia bɛka sɛ oh ɛhɔ deɛ ɛyɛ world bank asɛm wiase nyinaa asɛm na wɔka nti yɛmfa mmra yɛbibire mu ha I'm just giving you a picture of how agent a yɛasɛm a yɛka no ɛho hia yɛmfa mmra yɛbibire mu ha wode ba ha a Ghana Statical Service bɛka kyerɛ wo sɛ yɛ ha deɛ unemployment rate yɛ fourteen percent. Wohu sɛ yɛ ha no because of informal sector no nti it will appear to everybody sɛ obiara yɛ adwuma. Deɛ ɔtɔ ankaa, deɛ ɔtɔn kwadu. But as to sɛ the quality of life a nipa no adwuma no a ɔreyɛ no ɛbɛtumi de ama no no, it's also another question. Yɛ koraa yɛ adwuma yi a bi a yɛse yɛ kɔ bɛ yɛ kɔ bɛ yi ya including abena including mo ne obi a waka biara no Ghana statistical service sɛ wɔnom a wɔyɛ adwuma no eighty percent of them wɔnom salary ɛ less than three thousand eighty percent of them aha nkra ha yɛ ha adanse. Watɔ, wobɛtɔ, sɛ wowɔ kaa ketewa bi a wode kɔba, wobɛtɔ petrol. Wonni bi nso a. Wonni bi nso a, bɛfa trɔtrɔ. Wofa trɔtrɔ firi Tekaa so a, sɛ woba adwuma wɔ kurom a, woanhwɛ a wobɛkɔ in and out no, na woatua transport nko ara no, wo fɛsi, wo fɛsi, wo fɛsi no, in and out no, na woatua bɛyɛ seventy cedis or more. Sɛ ɛyɛ deɛ a wobɛtɔ ataadeɛ ahyɛ. Yɛdwedwe kurom a, nnawɔtwe biara yɛ weekend biara yɛkɔ ayie. Wobɛkɔ asɔre. Nti kyerɛ sɛ the the basic necessities of life a wohia de alive decent life yi, yɛn man mu ha, woyɛ adwuma nso koraa wontumi nyɛ dɛn? Ɛn wontumi live. Wɔn saa kyerɛ mu sɛ the same Ghana Statistical Service no sɛ the remaining twenty percent of the population a aka no live in abject poverty. Enti wohwɛ a, ɔman mu ha ankasa a yɛte no deɛ, ɛkame ayɛ sɛ ahokyerɛ wɔ baabiara. And we know, yɛn nyinaa yɛka nokorɛ kyerɛ ho a, ɛno nti na aketaasehyɛ ne porɔeɛ ne korɔno ne nnoɔma nketenkete nketenkete dwurimdie no yɛ dɛ ɛwɔ hɔ no. Aha, baamua na ababaawa wie sukuu a, adeɛ a first thing ɔwie na asan sɛ ɛsɛ sɛ ɔbɛdwene ho no sɛ, sɛ ne maame wɔ asaase a ɔbɛtɔn na papa wɔ asaase a ɔbɛtɔn kookoo fo ɔde kɔ akɔsi awɔwa wonim deɛ ɔyɛ na wa apply to be a school wɔ UK anaa Canada ɔboa ɛnyɛ school na ɔpɛ sɛ ɔkɔ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ara ne sɛ ɔhia sika bi de atom no ɔde school no ayɛ ɛde kɔe cover up so ɔde kɔ abɔkyi akɔ school wɔn wobɛkɔ no recently I was in Canada wobɛkɔ na Ghanafoɔ mmaamua ne mmabawa no nyinaa no ebi yɛ Uber na wɔn twi Ana yɛn ho nkuku mu. Yɛnka sɛ adwuma bi nyɛ adwuma papa but eh wɔn aba bɔ a wɔn bɛpɛ paa ne sɛ wɔn te wɔn wɔn man mu, wɔn wɔn kurom na wɔn tumi nsa kɔ wɔn ano. Nti yɛ man mu ha no there is a peculiar problem, the problem of unemployment no ɛna ehia sɛ we need job creation. Okay, talking about eh creating of jobs no. Yes. Obi bɛka sɛ aban sɛ aban nnwuma anaasɛ aban bɛ create jobs a adwuma dodoɔ sɛn a na aban bɛtumi a create ama saa statistics a wode maa yɛ eh, 10 years nipa a wɔn bɛnya permanent job bi a half of eh, bi a nipa saa nipakuo bi a within the year wɔn bɛwie school no saa na wɔnya wobɛyɛ dɛn how is he going to create that job. Ama ewiase baabiara no. Nhyehyɛe a aban yɛ de ma ne manfoɔ adwuma no, ɛnyɛ aban no ankasa na ɔkreti nnwuma no directly. Me, if you ask me on principle, I don't even believe sɛ any government should own any business. Wahu? Me me nhyehyɛeɛ ne sɛ woyɛ aban na woayɛ wo nhyehyɛeɛ papa a, recently Ken spoke about the Asian miracle model, kwan a Asiafoɔ de faa so a wɔn man no sesaeɛ. Kwan a Singaporefoɔ Botswana nom faa so ɔman nom sesaeɛ within a very short space. Kwan bɛn na wɔn faa so? Sɛ yɛwɔ ha yi, to make it very simple for all of us no, wo build business people, business men, na obi a ɔwɔ ɔno ne background sɛ yɛ business no wɔ saa nimdeɛ no te aseɛ yie. Nti fa no sɛ papa a yɛfrɛ no Despite, ebi a ɔtumi fa workers thousand. Ntumi yɛ aban a wobɛyɛ nhyehyɛeɛ ama no. Nhyehyɛeɛ no, ebi yɛ sika fam, ebi yɛ mmara fam. Nhyehyɛeɛ a ɛbɛma ne ho atɔ no na n'adwuma no ɔbɛtumi ayɛ dɛn abue mu. Wofa nnipa a, fa no sɛ wowɔ eh, papa a yɛfrɛ no Despite, wowɔ Ofori Sapon, wowɔ Zoom Lion, wowɔ nnipa bɛyɛ enum. Saa nkurɔfoɔ no, create bɛyɛ ɔha yɛ dɛn ɛka ho. Sɛ obiara tumi fa workers thousand a, First no na ɔmo yɛ nnum no ɛyɛ five thousand but as soon as ɔmo bɛyɛ ɔha no na obiara fa thousand thousand thousand ɛyɛ sɛn? We've created hundred thousand jobs wahu so you need to invest in privatisation deɛ meka bi yɛ ka no eh, public private partnership that is one again you also need to invest in private individuals a wɔn nso yɛ dɛ ɛyɛ wɔn nnwuma na wɔn nso atumi ayɛ dɛ ayɛ bi because wiase bebree no wokɔ eh, amanɔne ne ade a. Wei sɛ nti me hoo foto na me hwɛ paa baabi a na nam ne ade nyinaa. Me hwɛ yi, kama kama kama kama kama. Baabi a, baabi a, ne videos, baabi a me duru biara no, companies a ɛwɔ nyinaa are not owned by the government. Me boa, companies a ɛwɔ nyinaa are not owned by the government. They are owned by private entities and private individuals. So build more of them. Wo wɔ zoom lion na otumi fa workers thousand anaa expand his capacity na ontumi mbue ne business na ontumi nfa ten thousand automatically you've created jobs again adeɛ baako a yɛn nfaa yɛn adwene nkɔɔ ho yie paa a ɛno nso sesa ɔman biara mpuntuo ne ɔman biara daakye ɛyɛ agriculture there has always been a link between agriculture and socio-economic transformation Ken aka ho asɛm a bayɛ mi sɛ yɛn adwene nyɛ dɛ ɛmaa so wo deɛ yɛ sɛ deɛ wokɔ votares mɛhwɛ arable lands a ɛda hɔ. All you need to get the right investment mese wo nhia nipa bebree o you need about three four five companies a wɔn mo bɛyɛ big time investment in agriculture mm. for instance bi a cassava production si ɛde ɛyɛ eh, biribi te sɛ starch esi eh, produce biribi te sɛ ethanol papa a ɔyɛ kasaprɛko ethanol akɔhoro ɔimpɔto bɔ ɔman mu every year ɛyɛ two billion dollars. baakofoɔ na ɔman no nyinaa n'ano yɛ sɛ yɛkɔ IMF yɛkɔgye nsɛm yɛn de nsɛm two billion dollars nti imagine sɛ yɛwɔ companies edu a obiara produce alcohol ethanol for production ɛso ɛnso ntɔ wɔ ɔman mu awiase baabiara o yes na obiara two billion dollars two billion dollars na wɔ du a ɛno alone is bringing you twenty billion dollars. Automatically wonya sika de sesa ɔman no daakye ne ɔman no mpuntu and those companies are also going to employ people wɔ mechanized farming. Recently Ken saa ɛka about North hɔ sɛ wokɔ North a arable lands a ɛwɔ hɔ no wɔde bɛyɛ kua. Wohu sɛ ɔkaa sɛ wɔnom airport koraa a ɔwɔ hɔ no Ka yɛnyɛ na ɛnyɛ cargo airport nti sɛ fruits, vegetables ne nnoɔma a yɛdua bi a straight UK a na ɛkɔ every UK sɛ yɛ six hours flight aeroplane wei tu na wei atu cargo plane wei tu na wei atu you we have to be very intentional about it sɛ ebi a the northern part of the country na ebi a yɛwɔ asaase bebrebe no yɛde feedi Africa Not only Ghana o, yɛde firi Africa, nti wei, wei plantation, wei kɔ, wei kɔ, because abena all over the world. Adeɛ a ɛsesa ɔman biara daakye ne ɔman biara mpuntuo. If you look at history a, yɛnya biribi a yɛfrɛ no first industrial revolution. Mm-hmm. First industrial revolution na na wɔn de steam engines no eh, power machines for production no. Mm. Oba yɛ ha, we were just at the consumption end. Yɛn take advantage of it. Not only Ghana, But even the rest of the African continent no, second industrial revolution nso bae. Saa bere no na wɔn a advance afiri steam engines ne ade na wɔde electricity na ɛyɛ power production. Ne nyinaa na yɛde yɛn nsa ahyɛ sɛ agu yɛn dam refa mu. Then we came to the third industrial revolution. Ɛno na computers ne ade ne saa bere computer me na mewɔ bi. Me papa baako ne deɛ bi a na ɔyi so ɛno ne atikɔpɔ pentium. Nim sɛ pentium four pentium four no mpo no sɛ ɔbɛyi so ɔyi so a

The base a wɔn startee from the first industrial revolution a industrialization, agriculture, ne yɛ tutu mika anim anim yi ara and catch up with the rest of the world. Ɛnyɛ saa a we'll be, we'll be deceiving Deɛ ourselves. woka nyinaa a wohu ne sɛ ɛno na ɛdi akotene wɔ ne kasaa mu no, delegate a wɔn ne wɔn kɔdi nkɔmmɔ no, do you think sɛ wɔn a- ato wɔn aso ma wɔate aseɛ yie? Sɛ sɛ bio tumi no deɛ srɛ, ɛna tumi no wokɔsrɛ a wode buo kwaa so ne ahobrɛaseɛ kwaa so ne kasadɛ kwaa so na ɛkɔsrɛ na wakyerɛ adeɛ a wopɛ sɛ woyɛ dɛ woyɔ. The sense of urgency a ɛba delegates no mu no ne sɛ wɔn mahu sɛ baabi a party no gyina no nyɛ dɛn nyɛ. N'ano abatɔ ɛkɔeɛ no party no ahoɔden yɛ dɛn ɛso hwan. Wobɛgye adi sɛ two hundred and seventy six constituencies a ɛto aba no, presidential, yɛlusuo one hundred and ninety nine of them. One hundred and ninety nine. Amantam mmaako mmaako bɛyɛ nson, seven regions, presidential, yɛnwini a single constituency. Ɛnnɛ me ne wo ka sɛ, yɛwɔ amantam bɛyɛ nnan, four regions a NPP yɛnni single member of parliament wɔ. Nti na ano yɛhyiaa Eastonfoɔ a me ne wɔn ka sɛ, me ne delegates ka me sɛ, wokɔɔ no akɔyɛ mmɛmasɛm sɛ wowɔ MP bi a asɛm to a ɔbɛhwehwɛ agye wo a, yɛ careful. Woanhwɛ a na obi de ne nsa benkum apaw anisuafo akyi ankɔ baabiara. Yɛwɔ amantam mmaako mmaako nko no, nine regions. Mm-hmm. If you look at the cumulative value of the number of seats ɛwɔ hɔ ɛyɛ aduokron nwɔtwe, ninety eight. NPP wɔ five, NDC wɔ ninety three. Now no Dr. Brian ka asɛm bi na ɔmo nso ɔboa. Ɔsi Zombo communities, three thousand of them.

yɛ parliamentary candidates outperformed yɛ presidential over ninety percent of them ɛ eh, outperform yɛ presidential yɛn nyini no yɛfɛ ebi skirt and blouse skirt and blouse no party no ebi a presidential candidate no deɛ wɔn na wɔgyina party no nyinaa nan mu nti wokɔ no akɔto ama no na ebi a parliamentary wɔn wɔn antena yia no ayɛ dɛ wɔato atia no but for the first time in the history of our country mm-hmm. yɛnya close to three hundred and fifty thousand people a wɔn wɔn bɛto maa yɛ parliamentary no wɔn wie na wɔn yɛ dɛ ɛto tia presidential. so do you think sɛ ɛyɛ candidate no ɛna wɔn mpɛ no nti wɔn to tia no anaasɛ ɛyɛ dɛn. wɔ busa very intelligent question because ɛno na wɔn busa the same ne ɛyɛ yɛ campaign no so wohwɛ wei ni a there was a party problem. Mm-hmm. And there was also a candidate problem. Okay. For instance, Nipa Metuaba, what they compare Akufo-Addo votes are. ɛyɛ two point one million mm-hmm. right mm-hmm. wɔn mu a mɛtɔ koraa from twenty twenty to twenty twenty four those are people you can easily say sɛ na aban no ho ayɛ dɛ afono wɔn wɔn ho ayɛ aban no ho ayɛ hinti wɔn a mɛtɔ but for about three hundred and fifty thousand to walk to the polling station wɔn mo to ma parliamentary no wɔn wie na wɔn to tia presidential no that cannot be a party problem that essentially is suggesting that it's a candidate problem mama one instance maybe it's a drapper. wo sɛ Kufuor Addo yɛ ka sɛ yɛ yɛ tradition yɛ sɛ yɛ yɛ dɔ Dankwa Dombo Busia Akufuor Addo yɛ Dankwa nti ɔyɛ adeɛ bi a Dankwa foɔ the expectation ne sɛ Kyebi foɔ ne ade nyinaa bɛ di n'akyi Kufuor nso Busia wɔn mo nso Busia ase foɔ nyinaa bɛ di n'akyi yɛ wura Doctor Bawumia yɛ sɛ Dombo Dombo foɔ nyinaa yɛ sɛ expected sɛ wɔn bɛ di n'akyi wonim sɛ Jirapa ɛna Dombo firi Jirapa yɛ nya 14 percent Mahama nya 85.14 almost 86 percent 14 86.

Yɛse President Akuffo Addo gu galamsey nti yɛ dɛn aa wɔn galamsey foɔ bɛyɛ dɛn ɛbɛtu atia no. Yɛse o banks ya collapse banks nti banks foɔ bɛtu atia yɛ ɛne workers wɔn ano tu. But Ghana foɔ ka asem bi wɔnom se o Akuffo Addo deɛ wayɛ ade na point yi sese anyɛ dɛn ahoa no. Menim sɛ 2020 na mo follow election na that's what Ghanaians said wɔn se o President Akuffo Addo deɛ wayɛ ade na point yi sese na amoa no nti yɛ as a party no even our slogan was four more for Nana. Da bɛn na wɔbisa ho sɛ adɛn na yɛanka sɛ four more for NPP. because at that time the popularity of the candidate Nana Addo no mm. na wɔ soro nti we had to hinge on that ne yɛ de party ne yɛ de ɛkɔ yɛn ni. but don't you think so say after saa four more no. Mm -hmm. Eh, in a way no ghanafoɔ dodoɔ no ara ehu sɛ no yɛntumi mma nka sɛ yɛbreki the eight sɛ wo sɛ wokae a wohu no so sɛ saa ɛɛ eh, me me memfa no sɛ ɛhi anaasɛ deɛ ofili sɛ wɔn asetena mu nkɔ yie na that time no that candidate no nso na ɔyɛ vice president ɛno na ɛ affect yɛ nti ɛma wɔn ɛtuti ano mo hu sɛ ɛno nso yɛ ɛno yɛ fa. abena me dismiss saa na meyɛ menya nokwarefo mm. na party no ho ayɛ hi mm. sɛbi wɔn nyinaa gye tum sɛ nneɛma bebree hɔ a ɛkyeae mm-hmm. a ɛno nti no Yɛn nhyehyɛeɛ no, ɛmaa yɛn nkurɔfoɔ koraa ɛbu hu yɛ dɛ, ɛfu yɛn. That's about two point one million views ɛso te, ɔbaa mɛto koraa, wate aseɛ. But biribi te sɛ nnipa a wɔn bɛto yɛ te sɛ dɛm de sika kasa about three hundred and fifty thousand mm-hmm. ɛto maa parliamentary, mm-hmm. wɔn yi na wɔn to tia presidential. How do you also explain sɛ ɛno sɛ na yɛ party ne ho na ayɛ he? Me me ba o, deɛ nti a ma mɛka saa no. Mm-hmm. a wosae sɛ agyirapadeɛ yi, sɛ ahokyerɛ ba a, nnipa no deɛ ɔno wɔn- wɔmfa ho sɛ wo- wo ne sɛ wodi m'anim na sɛ ahokyerɛ aba na wo na wodi anim ma me- m'ahokyerɛ a, di nti na mento nko so anka sɛ Wonte- medi wonte na w'akyi. mekyɛ no ase. Meba o, di nti na mento nko so anka sɛ m'ahokyerɛ aba. Baabi a MP no deɛ, in a way no, wɔtumi nya impact bi ɛsiane sɛ ɔne wɔn na ɛwɔ hɔnom no nti no, sɛ you are ɛyɛ impact you bi are wɔ wɔn you are so. guided by history right wo de bia yɛde wohwɛ baabi a history no yɛ dɛ ɛwɔ Deɛ abatoɔ mu biara no, abere biara no, presidential no wɔ soro yɛ dɛn sene parliamentary no. Abere biara in the history since yɛtoo ninety two both NPP and NDC no, da biara presidential no ahoɔden yɛ dɛn, ɛkɔ soro sene parliamentary no. But wonim sɛ for the first time in the history of our country, out of two hundred and seventy six constituencies yɛ file pieces no, ninety nine percent of them, ɛyɛ out perform yɛ presidential candidate no if it was a party problem a ka ɔmo mmɛto mpo na nka waka sɛ oh ɔmo aba polls no koraa abɛto they would have abandoned. but but but kwasi at the end of the day no nso no a lot of mo mo candidates a wɔn gyina so wɔn pɛ sɛ wɔn kɔ mmarahyɛbadwam so wɔn lusi yɛ a bi wɔ hɔnom korɔmpo na ɛyɛ you know there are some of the constituencies a wotumi sɛ. mo mo di afebɔɔ. wọ́n ti na mi kyerɛ n'ase na na na so so i have made a case sɛ i don't dismiss the fact that there was a party problem mm. ɛnu mm. ti na you had about two point one million wɔn anyɛ dɛ wɔn abɛto mm. people have even argued sɛ when people even the delegates or the party people and our voters no wɔn mm. mpɛ even presidential candidate no kura wɔn mma polls no mpo even not in the first place not to even think of some ɔmɛtɔ ɔmaba.

parliamentary no owie yɛ no na ɔto tia presidential no ɛnyɛ candidate no na wɔn pa how do you then explain sɛ nipa pɔre pɔre pɔre three hundred and fifty thousand again na wɔn ma saa nfa to ho no ɛna mi kyerɛ sɛ aba ade bi ayɛ to ɛwɔ npp mu no ɛne ghana ha no abe bi a presidential ne nyɛ bi sini parliamentary no wagya ase nipa a mɛto deɛ nti you respect sɛ yɛ vote no. percentage sɛ bɛyɛ dɛ ɛbɛkɔ fam but in this case no even parliamentaries na wɔn ɛstand yɛ no ninety nine percent of them ɛsɛ abɔ wɔn ho wɔden ɛsɛ presidential okay. that should indicate to you say beyond the party problem mm. there was also a candidate problem mm -hmm. because npp ni bɛyɛ na ɔbɛkɔ akɔto ama ne eh, woyɛ na ɛwo na eh, abena wo na ayɛ yɛ parliamentary candidate ɛna obi mpɛ yɛ presidential candidate mm-hmm. sɛ wɔn amɛto a ebi a ɔmpɛ mu mu mia ɛna mm. party no ho ayɛ dɛ ayɛ he but when you ɔbaa yi o. ɔna ɔto ma wo parliamentary no owie na ɔto tia obi mpɛ mm. that that should explain say yes there was a party problem but there was also a candidate problem me me nka nkosi so sɛ bi a yɛ candidate ɛdini kɔ ɛsɛ bi ɔnyɛ nipa papa anaasɛ nipa kan but deɛ me kan kosi nyinaa ne sɛ there comes a time a sɛ me me yɛ presby ni mm-hmm. dɔmi abira na me kɔ asɔre me kurom me kurom wokɔ me kurom a tɔ dɛ yɛ ti mi yi presby sɔfo ɔwɔ dɔmi ne yɛ de na kɔ dwansa. na yɛde dwansa de akɔ adeɛ mmra, na yɛde adeɛ mmra de aba pɛkyɛɛkyɛ, na yɛde pɛkyɛɛkyɛ de ayɛ dɛ aba dɔme. Ɛno nkyerɛ sɛ ebia sɔfoɔ a na ɔwɔ dɔme no ɔnyɛ nam, na mmom deɛ ɛkyerɛ ne sɛ berɛ biara ne kɛndi ne yɛyɛ dɛ yɛhia. There comes a time a even in the spirit of revival, nkenyan, wohu sɛ bi a moayɛ ayi revival da, nkenyan nso menim asɔre a wokɔ, nkenyan nso ɛtumi de bi a ɛtumi de diifoɔ ba, ɔbɛwɔ sɛ yɛyɛ mmuada, yes, na ebi a ɛsɛ yɛtwa fasting ama bi a three days, na yɛde sɔfoɔ foforɔ aba, ɛno kyerɛ sɛ ɔsɔfo no wabɔ ho. Ɛnkyerɛ sɛ wɔabɔ wo, na mmom bere a yɛwɔ mu no, yehia kɛndini foforo. Enti kɛndini foforo no ne nkanyan no, wuhu no sɛ wo panyin a wudi n'akyi a ɔno ɔbɔ kɛn no, ɔno na ɛde saa nkanyan no bɛba. Sɛ wohwɛ twenty twenty eight abatoɔ no, ɛyɛ soronko. Wohu sɛ party biara ba a, onya akwanya. Wose ɛyɛ soronko? Ɛyɛ soronko, yes. Okay, ne soronko ne sɛn? Party biara ba a, onya akwanya di mfie nwɔtwe. Na nti true to the year two thousand, President Rawlings, eight years with NDC,

It's not eight, it's four years. Nti NDC foɔ all they need to do ne sɛ wɔn bɛtumi akɔ kakyerɛ Ghana foɔ sɛ oh ɔman no a wɔde maa yɛ even in a space of four years yi yɛtumi ama fuel koraa so ayɛ dɛ ate yɛtumi ama dollar no so ayɛ dɛ ate nti mo nfa wɔn foɔ nyɛ dɛ nka yɛ ho. Na ɛnɛ no kase wɔn mo ayi chief justice afiri ho wɔn mo ɛpɛ sɛ kwan bi a wɔn yi ɛɛ wɔn de krataa kɔ sɛ yɛn yi. Maame yɛn electoral commissioner ɛne na bɛdi akyire nyɛ dɛ ɛmfiri hɔ nti aba a yɛkɔtoɔ no sɛ nyame ammam na nyame naa nsom na yɛsisiw a wo electoral commissioner wɔn de wɔn de aba mm. deputies wɔn de wɔn de aba ebi yɛsi so a bɛkɔ supreme court no wobɛkɔ tɛnuafoɔ panyin no obi a yɛ condition wɔ hɔ na kyiniiɛ si ne so asɛm a wɔbɛka kyerɛ wɔn sɛ Elections are won at the polling station nti kɔ hɔ na kɔka w'asɛm. Ɔboa, nyɛ elections are won at the polling station, yɛ amanyɔsɛm ho asɛm ka na ɔrebu wo bɛ no. Nti 2028 no ɛyɛ aniɛden, 2028 yɛ akokoduro, ɛni kwan sɛ ɔtena koraa ma obi ayɛ dɛ ɛsisi wo. Nkurɔfoɔ yi Nyame ammoa na wɔn san akɔfa ɛsɛ edu nkatia ba a, ɔno ntontom ɔkura sekan. Wo nam a ɔyɛ a na ɔyɛ hyew na ɔretwa kɔ. Na wo ka sɛ Nyame ammoa na akɔfa obi a obi a yɛsisi wo a wɔntumi nkasa sɛ wotumi ne sɛ wonyɛ obi a n'ani yɛ den wohu ne sɛ no nso bɛtumi de chaos aba o daabi sɛ bɛdi ako ne din fatara fatara ako no nyɛ nkwankwa nnu ase ɛno nso nkyerɛ sɛ wokɔ ako a sɛ bio the having you don't you, you go on a war without any justifiable reason When you are protecting votes a yɛato ama wo a, even the constitution enjoins you to protect that. Sɛ yɛbɛsisi wo, yɛbɛkyinkyim wo nsa. Let me give you a classical example. N'ano aba a yɛkɔto yi, the EC had given us 72 hours to make wɔn de wɔn abato nsunsuanso ɔbɛyɛ dɛ ɛbɛba. Yɛte presidential ne yɛkɔgye too mu no, less than 15 hours, ɛna NDC foɔ ɛnya akokoduro kɔɔ Coalition centres, Pink Sister ne Atim Weah ne Atim Weah ne Ayɛ. Nti President a mogye toom sɛ moadi nkoguo no ɛno nti na ɛmaa saa nneɛma no siiɛ? Oh, I give you, sɛ wo, I give you an example, so just a minute, I'm comparing twenty twenty to twenty twenty four, twenty twenty yɛto aba no wieɛ no, the Electoral Commission maa yɛ the same seventy two hours, ɛno nso nka yɛ na yɛ between President Mahama ne President Akufo-Addo. President Mahama te ɔte president presidential na obi asɛ ɔyɛ coalition nti wobɛhu na ɔlu so with about five hundred thousand votes ɛso ɔne ɛsɛ du nkɛtɛ ɔmo so ɔmo lu si ɔmo bɛyɛ press conference bi kura ka kyerɛ sɛ ɔmo yɛ in a comfortable lead ɔboa na ɔnim sɛ ɔni comfortable lead bia ɔmo sɛ presidential no wonya wie a parliamentary before ebe declare no ayɛ sɛ mo de pink sheets no akɔ coalition centers. Mm -hmm. Ansa na wɔayɛ dɛ, wɔadeclare. Wɔyɛɛ, wɔtetɛe ara kɔpem sɛ yɛkenkan no nso yɛɛ dɛ, yɛwieeɛ. Before that no, na yɛwɔ 168 seats in 2016. Yɛso te baa 137, na wɔwɔ 104, na wɔn mmom appreciate you to 137, ɛna yɛbɛnyaa biribi a yɛfrɛ no hung parliament. Now, mede m'asɛm no asi ma menkɔ 2024. The incident that happened, Electoral Commission ma yɛn nso the same seventy two hours, less than fifteen hours na yɛkɔ gye agya no tom. Wonim? The message and the signal that we sent to the NDC, the message and the signal ne sɛ nkurɔfoɔ no wɔapa aba. Wɔn nni yokoduro honhom. Wɔn nni akokoduro a wɔbɛtumi de ato akansie no so. Nti yɛmfa aniɛden nkɔ blɔke pink sheets no, deɛ ɛbɛtim atetem yɛntetem, deɛ ɛbɛmeki declaration yɛmmeki. Sɛ ɛno a affecte yɛ a, ɛyɛɛ dɛn na ɛto aba wiei? Court no it took the court to reverse seven of those six to us so those were six a yɛwe ne na ɛkɔdi nkurɔfoɔ no court so reverse seven ma yɛ nti obi ɔka kyerɛ sɛ it didn't have an impact bia it cannot be true okay. we may take a collective responsibility but it had an impact. woyɛ woyɛ leader no as a flag bearer na wakɔ akɔgyina mu sɛ yɛnto so abena biribi sɛ asi na Regardless, ɛsɛ sɛ wotumi nyɛ firm ka sɛ wɔn nyɛ biribiara nwie ansa na wɔbɛgye atom a wagye atom. Asɛm no nyinaa, saa akokodie no nyinaa, ɛhɔ na ɛgyina. But but don't forget sɛ, sɛ woyɛ party a, is no you in in as much as sɛ woyɛ flag bearer no, doesn't mean sɛ you take decisions all by yourself. Ɛyɛ collective thing. Nti sɛ bi a mpanyinfoɔ akɔ akɔ tena ase na sɛ yɛka sɛ nom, yɛhwɛ yɛ figures ne adeɛ a, yɛn nyinaa yɛ we are all collating, yɛ nkuguo no aba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a. calmness, peace, ɛbɛ prevaili no nti no, kɔ na kɔyɛ a, wobɛka sɛ nonononono ho nye nto mu saa. Ah, ah, Abena. Ɛnɛ kyɛ sɛ wo wo yɛ tintini ntini ntini hu ne saa. Abena, um, me, me, me, me nyɛ sure who, which people took the decision. Mm, oh, but sure. I'm coming. I'm not sure which people took the decision, whether it was a candidate decision or a party decision. Your general secretary was a party decision. Mm-hmm. But if indeed this was a party's decision a then daakye bi no we need to learn from it okay. that is one sɛ yɛ na yɛ party decision a mm-hmm. then we need to learn from it mm. na daakye bi no we make maybe better decisions sometimes it also depends on the extent of consultation nipa a wɔn na wɔn yɛ dɛ ɛtwetwe nkɔmɔ ayɛ dɛ akɔnsɔlto wɔn ɛno can also influence on the decision that you at least. Deɛ ɛsee no, will be guided in twenty twenty eight ne a make the right decisions going forward. Ok, wo kasa a, wo ka sɛ eh, yɛ hyɛ Honourable Kennedy Agyapong a, nneɛma a ɛwɔ ne ho anaasɛ deɛ ogyina ɛma ɛyɛ obi a ɔyɛ discipline. Yes, patriotism, ɛna, ɛna, honesty. Ok, ɛna wo hyɛ ɛyɛ eh, former Vice President Dr. Mahmoud Bawumia, wɔn nso deɛ sɛ deɛ adeɛ a yesu ogyina hɔ yɛ ɛyɛ humility meboa waka pɛn na ɛnɛ yi no wohwɛ ɛyɛ delegate a ɛne grassroots na ɛde a ɛne hwan na wɔn hwehwɛ ɛdɛn na wɔn wɔn hwehwɛ. o sɛ twen ɛna mmeka sɛ twenty twenty eight no. candidate na wɔn embody you know sɛ bi either discipline or someone who is humble ɛsan na mi bisa. I mean, I, I don't even think that is is really about a comparison of discipline and, and humility. No, mm. it, yes, people may look at that. Okay. But me nsu si ɛne me nti aseɛ mu no it has more to do with obi a obetumi agye tumi ayɛ dɛ ama yɛ. ama mu. because wɛ discipline ni. obi obegye tumi no mm. nipa no ɛsɛ obi hu qualities bi wɔ ne mu ansa na ɔka sɛ obetumi. oh essentially essentially no but you see no matter the character traits. and attitudinal traits that you have no no matter how nice they may look no sɛ wonni tumi a ayɛ sɛ dan na meka sɛ ideas ideas nya wonni wɔanni kan nye tumi na mm. mfasoɔ nyɛ dɛ ɛmma so because wohia tumi no na wode a demonstrate deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ dɛ woyɛ bia but you, you can also go empty Oh I mean just like you are, you rightly reference sɛ wei yɛ discipline wei so that's the public perception mm -hmm. around them sɛ Kim discipline wei so ɛyɛ humble ne ade that's the those perceptions you can't change them mm -hmm. those ones deɛ wɔ hɔ dada but at the end of the day no yɛn focus mm -hmm. as a party no ɛyɛ nipa I I think I have the permission to quote him. Me recently I had the opportunity to lead a delegation me de wɔn kɔɔ President Akufo Addo. Okay. Ɔka asɛm yi that it was profound. Ɔsɛ ne biggest interest mm -hmm. because I know asɛm bɔ ne nti no I'm sure I can say it on okay. TV. Ɔsɛ ne biggest interest is one who can win power for the okay. MPP. Ana ɔno no biggest responsibility.

mmɛmoa no youth no but most of us were nipa a no wɔn mo mekɛn ɛdwe sɛ yɛ yɛ adi na yɛ yɛ no sɛ yɛ a yɛkɔto aba no ɛsi ahen ne ɛto ahen fo sɛ meka sɛ tumi yɛ srɛ wɔn yɛ dodo a the whole Ghana no ɛyɛ about one point one percent of the general voter population even po sɛ ɔfa. eh, 2018 mm-hmm. album a general mm-hmm. voter population ɛde to yɛ because ɛyɛ about 209,000 mm-hmm. divided by general voter population of 18 million times 100 percent you are getting 1.1 percent nti yɛ mu 2 percent mpo nti wohwɛ a it's not really about the delegates ne pɛ ɛyɛ de ghana fo ɛyɛ de ɛhwehwɛ ɛna wotie ghana fo bebree wodeɛ wodeɛ mo deɛ mo sɛ mo de mo adwuma mo ma nkɔfoɔ kokoro mu sisi a wɔn si atorɔtorɔfoɔ du wɔn sɛ Hwan ara na NPP foɔ de reba a Ghana foɔ bɛgyina atom a wɔn se Ken de Japan? Wo ne Dwom foɔ mmaa a wɔn se mo de Ken ba yɛbɛto. Hwɛ na ano yɛnam Kumasi. Wohu sɛ yɛ me yɛ car a yɛde rekɔ campaign baako yɛ abrande ho. Nti yɛde car kɔ sei a wohu sɛ overtaking deɛ yɛfa benkum. Ghana nhyehyɛeɛ mmara road nhyehyɛeɛ. Wohu sɛ krakye bi taxi driver wɔde car nam me nifa so saa ei na deɛ na papa yi pakye na meka kyerɛ me driver no sɛ ɔni na mese ɔpanin na adɛn na wotwi car basabasa saa ɔse masa mehu mo car na meba mo ho yɛdeɛ ano mmu dwom o Na mmom megyina ka kyerɛ sɛ ka kyerɛ mo nkurɔfoɔ no sɛ moamfa Ken aba a, aba no yɛnyɛ dɛ, yɛntom sɛ ei! Kyerɛ sɛ baabi a ɔbɛduru biara, obiara sɛ mode Ken ba a yɛbɛyɛ dɛ, yɛbɛto. Ɛno na me mehunu sɛ delegates na inform wɔn decision, not necessarily about wei te sei, wei te sei. I mean, Dr. Bawumia, yɛde n'akɔ bi pɛn. Nti, oni ho nimdeɛ a kɛn fa no nyɛ dɛ ɛnkɔ. Kɛn no nso wɔ ne ho nimdeɛ, wasom party, ɔmo nyinaa. Mhm. Nti, eh, yes, their character traits will play to their advantage, mm. but has more to do with deɛ Ghanafoɔ hwehwɛ. Mm-hmm. The remaining 98% of the population, over 98% of the population, wɔn a na wɔn nso wɔde ne ba yɛ bɛto. Nkwadaa a wɔn mo pɛ dwuma. President Nkurɔfoɔ ma yɛwo ɔmo firi President Akufo Addo ɔmo kɔɔ Free Senior High School saa nkwadaa no wɔnom awie a wɔn bɛpɛ adwuma afe yi ne afe a ɛrekɔ no deɛn na wɔn hwehwɛ wɔnom nso mo de kɛn baa yɛbɛto. Yɛ kasa mi kae paa sɛ ɛyɛ mo last eh, eh, primary say or the past one yes. me that time na eh, candidate a ɛnɛ yi anaasɛ I mean o o hope to you know so be the flag bearer eh, Dr. Bawumia. Nsɛm a na yɛte paa yɛ oh because ɔyɛ vice no nti no ɛkame ayɛ sɛ ɛyɛ sɛ government machinery no nyina yɛ support ebinom sɛ kwan bɔ sɛ ehunahuna recently I saw a video a na ɔpanyin bɛka sɛ ɛɛ saa bɛ na na mo ntumi de nti me a sesei deɛ ehunahuna biara ɛnni hɔ no mo bio na obi bɛbisa sɛ sɛ ehunahuna biara ɛnni hɔ biara do you still feel and think sɛ still a bi a party no in a way ɛmanipulate

ebi a ɔmpɛ any issues of doubt sɛ obi a ɔne papa no ntɛm bɛtete nti bi a sɛ yɛwɔ mo to no mmara no ma ho kwan saa deɛ but why ɛm deɛ ɔno na afom ɛno na ɔne mmara no nim me deɛ meka de si yɛ bi a ne yɛ video mm-hmm. nti wohwɛ date ɔde video wɔ ne phone so ɛne biribiara serial number ne sɛ biribiara ɔto de ma no bayɛ ma no zero a ɛyi no ɛyɛ authentic authentic yes yes yes yes sheet no yes yes yes nti yɛ ma no zero Nti bi wɔ hɔ a nipa bɛɛ tumi ba bi a bi a nipa bɛɛ na ndi tu wɔn nyinaa de wɔn de abɛkyɛ nti this are concerns I can raise it ninety two there were constituencies I can tumi nya ninety two by yɛma ne zero twenty twenty three no. Ee nana mu ni agent wɔ hɔ nom anaa. Ɛyi sɛ yɛsɛ sɛbi o otimifo otimi mu deɛ ɔwɔ ɔka wafo abɛti. Last twenty twenty three primaries ne deɛ sɛbi wɔn sika yɛ na nhyehyɛeɛ no na mu na hɔ sɛ afei deɛ afei deɛ ma mu wɔn aba so. Nti m'asɛm a na mereka no, Ken raised this concerns. Yɛfiri hɔ ara then we had calls from wɔnom a wɔde saa evidence no yɛɛ dɛn bɛkyerɛɛ yɛn no sɛ wɔnom life are being threatened sɛ oh na wo nua awadeɛ mu na worekɔyi no ayɛ dɛn ama. Na wɔn wɔn reporte ma police. Oh sɛ ɛno ɛho Because nkɔmmɔ obi no threaten wo life yes deɛ a. ɛno ɛno so nkɔmmɔ no so ɔ but you see as a politically exposed person a wo nso wɔ political interest no you also use the first platform available to you na wɔn nso de ayɛ dɛ aka ho asɛm sɛ sei na ɛyɛ dɛ ɛrekɔ so, na party no nso ayɛ dɛ afa de ho ayɛ ho nhyehyɛeɛ ne biribiara. Bi wɔ hɔ a, sɛ Buju na Abu koraa de ne tape he never denied it. Wɔsɔɔ no a na ɛkae. Frɛ bi sɛ aha sei, wokɔ to kɔ ha anaa wogyina ha a, yɛne wo, wonkɔ kurom ha, wontena ha, wonua w'adeɛ ma yɛ. So those were the things that Ken was reacting to. Ɔho, na wohu sɛ obiara wɔ kɔn ɔsi fa no ɛka n'ade, n'asɛm. Ɔno no, ɛha no. Ɛna sɛ bi o Abena in such situations no you can't be a timid leader nkurɔfoɔ ato aba ma wo sɛ bi yabɔ wo korɔno de zero zero na ayɛ dɛ ahyɛ wo hɔ nkurɔfoɔ no asan aba sɛ yɛto maa na yɛsisii woɔ ɛhɔ ara na wo nso wo gyina hɔ na wayɛ dɛn wakɔda anaa nso wabɔ wo nsam ama wɔn ɛwɔ sɛ wo kyerɛ akokoduro sɛ saa adeɛ wei afei ebi nyɛ dɛ ɛnsi bio.

Ne wɔfa kwawuni, wɔno nso deɛ ɔbɛnya biara yɛnkan ɛno so. Oh, sɛ ɛberɛ bia ne kandi ne ɛhia. Ɛyɛ deɛ Ghanafoɔ hwɛ ɛyɛ deɛ mepɛ. Sɛ deɛ ɔsi ka sɛ Ghanafoɔ, do you, do you, do you believe in mo party members no? Deɛ ɔmo, ɔmo adwenkyerɛ ɔmo bɛkyerɛ nipa a ɔmo susu sɛ mo deɛ ɔmo ba a mo pɛ. If you believe in deɛ a, Ɛnne adɛn nti na sɛdeɛ wosi ka wo sɛ wo party foɔ mɛ feedback a yɛnya ebinom wɔ kasa a kyɛ sɛ ɛyɛ positive ɛde ma mo ba nnɛ yi wohwɛ a even ɛyɛ Ghanaian publisher ɛde aba NPP race 118 former candidate endorses Doctor Bawumia weinom ayɛ ɛmfa fie bi ma mo. Ɛno amanyɔsɛm no borɔfo kasa ɛka no political astroturfing and cosmetic showmanship. Asɛ woreyɛ biribi ama yɛahu sɛ wowɔ biribi. Yes, yes, ɛtɔ da a wo yam hyew baabi a ɛsɛ ɔkyerɛ sɛ woyɛ bɛrima. So ho nti biribi saa na first of all without any disrespect to saa PCC wɔn mo they are already members of Dr. Bawumia's campaign. All they did is to call them mobilization sɛ mo mo twa foto. Oh, na wɔn ni hɔ a why would they come out now?

another time ne wɔn mmienu no maame sɛ wade sɛ dr bɛn ne na establishment candidate sɛ rightly you put it nti ɔno na enjoy all those support over six thousand appointees wopɔ mpo ɔdze odi n'akyi two hundred and seventy six mmc. no if you say that yɛn oh. ti sɛ ɛnyɛ yɛ ɔsɔfo. adwuma bi ani mu brɔfo adwuma bi ani mu brɔfo sɛ yɛsɛ sɛ bɛɛ one hundred and twenty three mmc sɛ ɔmo nsɔpɔtɔ nipa baako a obi abɛtu ne ho fo. Wate ase? But ɛnnɛ no, ɛ, wɔnni, wɔnni saa tumi no bio. Ɛ- Yet, if they are able to mobilize themselves to say, sɛ, we support this candidate, I don't you think sɛ, genuinely, supporting na wɔn If I, support if I no. had allowed me to na nka meba. You see, the whole point is sɛ, obiara ne kwan a ɔfa so yɛ n'amanyɔsɛm, ɛne ne strategy a ɔde yɛ ne, ɛyɛ campaign. Me, me ne wo ka sɛ, yɛwɔ three campaign teams. ɔno ken ɛwɔ different region me ne n'atɔsi ɛwɔ different region ken yere ɛwɔ different region yɛwɔ mps a wɔn mo ma abɔnten a wɔn nso nam a wɔn yɛ electoral area level dr bawumia campaign nso yɛ quite different o believe in endorsement sɛbio yɛ yɛ yɛ nhu nfasoɔ a ɛwɔ so sɛ obi sɔpɔɔto a agye sɛ yɛde wɔn nyinaa ba together ɛbɛtwa foto ɛde camera si wɔn anim ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn sɔpɔɔto miansa.

Secondly, you couldn't even deliver mo seats a yɛde yɛɛ dɛ maa mo, so people have even categorized them as failed MPs. Moantumi an mo seats a yɛde maa mo no, how do you lose a constituency like Adenta? So hu, yɛwɔ consti, wo deɛ hwɛ hwɛ ɔmo mu constituencies a ɔmo lose yi, KT ama ɔmo constituency but I didn't see KT part but I'm I'm just referencing typical traditional NPP constituencies a ɔmo yɛ dɛ ɔmo lose yɛ. Okay. Wo wiɛɛ a na mo san abɛsɔ nti people have described it as a as a

Baabi a wɔyɛ de gyina no no, bata yɛn na ɛto aba. Wonim mm. baabi a tumi no wɔ? Tumi no wɔ polling station executives hɔ no. They were two hundred and nine thousand polling station executives. Wɔn na esi hene, wɔn na etu hene. Wɔn na ɛfɔ. You see, maame nkyɛw, thirty first is going to be a contest between wɔn mu a ne yɛ wabɛn mu wɔn nya biribi edi yɛn nya baabi hyɛn yɛ a wɔn pɛ sɛ they want to protect their legacies and bebree no nso wɔn anyɛ dɛ ɛnya hwee no nti thirty first will show. Wante wei agya na ɛbɛkyerɛ. Tediverse will show but wonsa nsɛm no bi si hɔ nom a wohu sɛ ɛba out ɛwie akyire a wohu sɛ na wei aba ɔse hmm yɛnka no saa so wohu sɛ SDA church mhm. ɔmo ɛsiw sɛ mo project sɛ wɔwɔ ma endorse candidate bi nɔkorɛ bi asɛm no sɛ wate. First of all me I don't menim nipa a

Officially, I speak officially for the campaign. Okay. Aside the candidate, I speak officially for the campaign. We've not said anywhere sɛ yɛsɛ SDA fo yɛ dɛ I endorse Ewura Ken. Okay. Ken has been doing a lot for the SDA church ɔmo mm. appreciate for the past seventeen years na ne ne ɔman ɛne na tu wɔde ama ɔmo a wɔnye ɔmo kapra ɔmo de ɛka nyamesɛm. Personally, do you believe in prophecies? Yes. But ɛmɛ eh, mpɛsɛ ebi de kama ne akakaka ka ho ansa. Do you believe in prophecy? Yeah, I do. I do. I do. Nti prophecy sɛ aba ɛfa ɔnabɔ kɛn ho nyina wogye di. Yeah, I do. Nti sɛ ɛba na sɛ after thirty first ɛna na ambɛ mu a will you be disappointed? Yeah, yeah. We are not banking our, all our hopes on prophecies. Oh, okay. Yeah, the enyuma ɛka ho. Mm. We are working so hard.